Yo, anuanom ne adɔfoɔ, Ghanafoɔ a ɛnnɛ motie me nyina, Kristo asomdwie nka obi biara. Ɛnnɛ nso Nyankopɔn adom ne n'ahummɔborɔ no, wama bɔne bi anka yɛn, yɛda so te ase. Ɛyɛ n'adom nti na yɛte ase, ɛnyɛ ahoɔfɛ anaa yɛ papa bi ntra, na mmom ɛyɛ Onyankopɔn adom. Nti ɛtwa sɛ ɔno nkutoo na yɛde aseda yɛ dɛn ɛma no. Ɛnnɛ nso, Awurade akoa bɔ bra pa, matena ase, Na yɛbɛsua adeɛ kakra, ɛfisɛ da biara no ɛwɔ sɛ yɛde twerɛsɛm no kyerɛkyerɛ yɛn ho na yɛsua adeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛhu nokorɛ kwan no na yɛbɛtumi afa so de ayɛ dɛn, de abɔ yɛn bra. Na mahu sɛ ewiase no baabi aduru no nipa mpɛ nokorɛ especially Ghanafoɔ. Yɛn mu bebree no anhyɛ da nyɛ dɛn mpɛ nokorɛ. Woka nokorɛ kyerɛ nipa a na nipa fii sɛ ebi a woha no. anaasɛ woyɛ biribi yɛ den tia no nti wohwɛ ɔman no a yɛte mu no a ɛyɛ Ghana no a obi a ɔka nokorɛ bia nipa nhyɛ da nyɛ dɛn mpɛ n'asɛm wɔkan Isaiah chapter 59 verse 15 a wɔse nokorɛ yɛ adeɛ ɛho ɔnna yɛ man Ghana no nokorɛ ayɛ nna wɔ mu na obi a ɔka nokorɛ anaasɛ ɔtwe ne ho firi bɔne ho no ɔman no fom ne fa Ghana sɛ wo so woka no kora a, wo yiedie kora bɛyɛ den. Bɛdu baabi no wanhwɛ adeɛ wode bɛtua wo dan aka kora no na wonya. Ɛni sɛ nka ba saa nso. Ɛfisɛ ɔman no sɛ nokorɛ ni mu a, ɛnyɛ adeɛ ɔman no bɛtu mpɔn. Nti sɛ Nyankopɔn yɛ adom na wo nsa ka ma sɛgyie a, na wabɔ mmɔden na wahyɛ ama wo nua nso na ɔno nso ayɛ dɛn atie bi. Ne yɛn nyinaa deɛ tutu yɛn ho fo. Nyankopɔn bɛhyira wo nso sɛ message no wo nso wobɛyɛ dɛn wobɛhyɛ. Na wabɛtumi nso afolo wɔ Facebook. Anaasɛ wobɛtumi a subscribe to me YouTube channel a ɛbɔ Brapa TV. Wobɛtumi a subscribe anaasɛ wobɛ follow Facebook. Wo nsa ka message no a WhatsApp baabi a wo nsa bɛka biara na wo nso abɔ mmɔden na wapushi ama onua na ɔno nso ayɛ dɛn atie bi. Na ɛnɛ biribi kakra bi na yɛbɛsua. Na matena ase ahu sɛ Ghanafoɔ yɛ nipa a Sɛbe wohwɛ wiase aman nyinaa a, wohwɛ sɛdeɛ aborɔfo no wɔn anamontuo si teɛ wɔ nneɛma bi ho, wɔkɔ wɔn anim wɔ nneɛma bi ho a, nka me ayɛ sɛ Ghanafoɔ, nneɛma bebree wɔ hɔ a, yɛse yɛn ani abie, yɛn ani ate, yɛkɔ yɛn anim, but nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛnhu yi. Yɛsɛe sika ne resources wɔ nneɛma a ɛso nni mfasoɔ so. Ɛnnɛ Ghanafoɔ yɛ nnipa a, Yɛdɔ funu. Yɛdɔ obi a wawu kyɛn obi a ɔte ase. Efisɛ wohwɛ yɛn man no mu a, sɛ obi te ase na ɔrebɔ bra a, nnipa bebree mfii no, obiara mfii no, abusua mfii no, ɔman no mfii no. Ɛnso nkakra nkakra na nnipa no wu. Nnipa no wu a, Ɛna wobɛhu sɛ sɛ wɔwɔ abusua, sɛ wɔwɔ ɔman a na ɔfiri mu, sɛ wɔwɔ abusua panyini anaasɛ nipa bi yɛ dɛn ɛte baabi. Ɛnɛ Ghanafoɔ spɛndi sika ɛwɔ ayie ho, ɛbɔ ka ɛwɔ awufoɔ ho ɛkyɛn ateasefoɔ. Adɛn nti ɛna wɔ sɛ ɛba ne saa? Sɛ ɔman anaasɛ nipa a yɛwɔ hɔ, yɛdɔ funu, yɛdɔ awufoɔ ɛkyɛn nipa a wɔte ase. Nipa no te ase a, yɛmmoa no. Gye sɛ yɛhwɛ ma no wu ansa, ansa na nipa no yɛayɛ dɛn, yɛaboa no, anaasɛ yɛ, yɛakɔkuru sika kɛseɛ de ayɛ no ayie kakraka a, berɛ a saa sika no a yɛde yɛ nipa no ayie no, ɛbɛtumi aboa nnipa ateasefoɔ bi, nnipa bi a wɔte ase a wɔbrɛ, wɔsi apene, wɔpɛ sika ketewa bi mpo de ayɛ dwatire. Na nka wɔde abɔ bra akɔ wɔn anim. Nneɛma bebree wɔ ɔman no mu a ɔsɛ nka yɛde sika yɛ, nanso yɛse yɛnni sika. Nanso obi wu a, yɛbɛnya adagyeɛ, yɛbɛkɔ akɔtɔ adaka ne boɔden, yɛbɛyɛ ayi abɔ ka a ɛso nyɛ den, ɛnni mfasoɔ. Hwɛ musician yi a yɛfrɛ no Ebony ɔwuiɛ. Hwɛ companies ahodoɔ a wɔbɛdodɔ ne ti sika, ebi fifty thousand, ten thousand, twenty thousand, thirty thousand. Nso nnipa bi nenam hɔ ɔman no mu a wɔwɔ talent a anka wɔhia aboafoɔ. Ebia nnipa no anka sika a wɔhia anaasɛ sika a wɔse wɔde boa nnipa no koraa no ebia ɛnnu bɛyɛ sɛ five thousand mpo. Nso yɛbɛhwɛ ama nnipa no anenam hɔ abrɛ na Nyankopɔn boa no na ɔwu a, abusuafoɔ ayɛ no ayie, asi no nkonko, ayɛ no ayie kakraka. So wate aseɛ? Ɛbɔ ne ti ase no, ɛdɛn na ɛno ɔyɛ ma Ghana? Ghana mmoa bɛn na yɛtumi de boa no? Mpanyinfoɔ no a ne companies na wɔkɔdɔ ne ti sika akɛseɛ no, ɛde adeɛ na wɔtumi yɛ de boa no. Na afei a wɔwuiɛ no, gay yi te ase, ɔman no nyinaa nnipa bebree yɛ criticise no ɛwɔ nneɛma bebree ho, nso ɔwuiɛ deɛ nhwehwɛanimu ne nneɛma bi a kyɛ sɛ Ghanafoɔ yɛ no, wodwene ho a wonte aseɛ. Sika a amanfoɔ kɔdɔ no teɛ, nso kwan yi a gay kɔnya accident toɔ so ɔwu yie yɛ, kwan yi da so da hɔ a still da so yɛ kwan fo a accident yi si wɔ so. Nnipa wu wɔ so, nnipa bɛkɔ so awu wɔ so ara, yɛnkɔhwɛ nnɛ saa kwan no, yɛnyɛ ne yɛnsɔ accident no ano, na mmom nnipa no wuiɛ no, yɛkɔma sika akɛseɛ, yɛkɔbɔ nsawa akɛseɛ. Sometimes wotena ase na wodwene ho a, Na akɔyɛ sɛ ɔman no sɛ yɛnim deɛ yɛyɛ, yɛne yɛn mpanyimfoɔ nyinaa, ɔman no mu mpanyimfoɔ ne nkwadaa nyinaa, abusua ne ade, yɛnim kyɛ sɛ yɛ left from yɛ, yɛ right, yɛnim deɛ yɛyɛ. So ate aseɛ, baabi a wiase kɔ no, ɛsɛ yɛnhui. Hwɛ ne Ghana nneɛma a Ghana hia, ɛnso awufoɔ ne yɛbɔ mo ho ka wɔ ɔman no mu. Obi wu a ɛne ɛyɛ na ayie kɛseɛ, obi te abusua mu pɛ sika, Bɛsɛ two thousand cedis mpo de afiri abrabɔ ase wɔnya. Ɛnso ma ne ngu hwɛ. Ma saa nipa no ngu no ɔnhwɛ. Abusuafoɔ bɛtumi abɔ ne ho ka bɛsɛ ten thousand, fifteen thousand, twenty thousand de ayɛ no ayie. Aberɛ a na nipa no te ase no, na nka even ɔnya two thousand koraa nka ɔtumi de survive wɔ abrabɔ no mu. Obi tumi yale, ebia sika a nka ɔbɛhia a ɔde bɛ gye ne kra nkwa no, Ebi koraa na enu five hundred, enu thousand, nso yɛbɛhwɛ ama nipa no awu, na nipa no wu wie a, yɛakɔ spend sika bɛyɛ sɛ twenty five thousand de akɔyɛ nipa no ayie. Ɛnɛ obi awu wɔ Ghana yɛtwa ntoma. Obi awu wɔ Ghana yɛtwa ntoma, obi rekɔtwa ntoma de akɔ ayie, nso ne ba sukuu mpaboa mpo ntumi ntɔ. Ne ba sukuu mpaboa wɔntumi ntɔ, nso obi wu wɔ abusua no mu a, yɛbɛtwa ntoma. Adɛn nti na abusuafoɔ sɛ obi wɔ abusua mu a yɛtumi gyegye yɛfrɛ no sɛ ɛtoɔ yɛtumi twa kwabrane toɔ ɛma mmarima ne mmaa tua de yɛ nipa no ayie na nipa no te ase deɛ yɛntwa toɔ ama obi antua ne afa mmɔ nipa no dwatire sɛ abusua tumi twa toɔ ɛma yɛgyegye toɔ no de yɛ ayie deɛ a adɛn nti na sɛ nipa no te ase a anaasɛ abusua no afe biara mpo nka montwa toɔ na monyegye na momfa ma nipa baako abusua no na ɔmfa mfiri abrabɔ ase na mobɛhwɛ ama nipa no awu Ansa na moakɔyɛ no ayie. Saa adeɛ wei, nyansa bɛn na ɛwɔ mu? Nyansa bɛn na ɛwɔ saa adeɛ wei mu? Ha? Nyansa bɛn na ɛwɔ mu? Hwɛ ɛbɔ ne ayi a wɔyɛeɛ. Sika amanfoɔ kɔ spɛndeeɛ. Ghana mpanyinfoɔ a ɛkɔ bɔ nsawa akɛseɛ ɛwɔ hɔ. Hwɛ companies a wɔkɔ donate sika akɛseɛ ɛwɔ hɔ. Na hwɛ Ghana Amanfoɔ deda abɔnten nya baabi nna. Amanfoɔ hɔzle wɔ ɔman no mu dendennden, ba fan bi te fam, even wheel koraa a ɔbɛtra mu no, wɔtwe no to wɔ fam a wheel a ɔbɛtra mu ne boɔ nyɛ den. So ate aseɛ? Accident na ɛku amanfoɔ wɔ Ghana, kwan no a nipa no ɔkɔnya accident no wɔ so ɔwuiɛ no, kwan no da so da hɔ, ɛno deɛ yɛnhwɛ sɛ yɛbɛyɛ kwan no na yɛsi accident no ano. sogyani no a na ɔka bɔ ne ho a ɔwuiɛ no sogyani no mpanyimfoɔ dodoɔ sɛ na ɛkɔɔ no yie companies dodoɔ sɛ na ɛkɔɔ no yie na sika sɛ na wɔn kɔ donate maa abusuafoɔ no ghana na ɔka ne ho owuiɛ no wɔn de wɔn nyɛ nipa wɔn wɔn nyɛ nipa sogyani no mpo a na ɔyɛ service man wasom wɔn man no sika sɛ na ɔman no yɛkɔ spending wɔn ho Sika sɛn na Ghana mpanyimfo wɔn kɔ bɔ wɔn kɔ bɔ wɔn de kɔ bɔ nsawa wɔ hɔ. Companies a wɔn kɔ dɔ ne ti sika akɛseɛ ɛyɛ wɔn wɔn sika deɛ. Nanso du baabi a ɔman no ɛwɔ sɛ yɛ hu sɛdeɛ yɛsi bɔ yɛ bra fa. Mo mma nipa nwu ansa na yɛ asosɔ no so yɛ ayɛ no kɛseɛ. Nipa no yɛ bɛyɛ no kɛse a ɔte ase no yɛ nhwɛ na yɛ nyɛ no kɛse. Yɛ bɛ boa nipa no a ɔte ase no yɛ nhwɛ na yɛ moa no na yɛ nya deɛ yɛ yɛ no. Wate aseɛ? Ɛnnɛ Ghana ate Ghana no wɔayi wɔ abusua mu kura ayie ntaa mmom a ɛsɛ w'ani nte sɛ w'abusua nnipa ntaa nwu wɔ mu a yɛse abusua wei deɛ mo ani nte mo yɛ koolo ɛnnɛ Ghanafoɔ sosɔ ayie so Ghanafoɔ sɛbe yɛayɛ sɛ mpɛtɛ so wate aseɛ yɛayɛ sɛ mpɛtɛ because woka Luke chapter 17 verse 37 a Yesu se baabi efunu wɔ no ɛhɔ na mpɛtɛ ɛboɔboɔ ma no ɛnnɛ Ghanafoɔ baabi efunu wɔ no ɛhɔ ne ɛdi akyire Ghanafoɔ nsuro funu Nnipa wu a, ɛne ɛbɔ no ho se. Wate aseɛ? Yesu se, baabi efunu wɔ no, ɛhɔ na mpɛtɛ ɛboɔboɔ ma no. Ghanafoɔ sɛbi yɛayɛ sɛ mpɛtɛ. Efunu ne ɛdi akyire no, obi tumi kɔgyina funu ho na watwa selfie. Obi tumi kɔgyina funu ho ne funu atwa selfie. Yɛdɔ funu kyɛn nipa. Yɛdɔ funu kyɛn nipa na yɛyɛ mpɛtɛ. Ghanafoɔ yɛyɛ mpɛtɛ, yɛnyɛ mpɛtɛ. Nti ne si ɛsosɔ funu so saa. Wate aseɛ ne ɛspɛndi sika ɛm bɛɛ sɛ two weeks ago CNN ɛyi bi a na mehwɛ a wɔn bɛtwa ne Ghana. Amanfoɔ tumi spɛndi nipa baako funu, nipa baako ayi yɛtumi spɛndi fifty thousand, obi tumi spɛndi two two twenty five thousand dollars ɛde yɛ ayie. Twenty five thousand dollars ɛdeɛ ayi ɛnso wobɛkɔm na saa abusua no obi te abusua no mu a sɛbe wɔpɛ just two thousand cedis mpo ɛde afiri abrabɔ ase nso wɔnya na ɔman bɛn ni nnipa bɛn ne yɛyɛ nnipa bɛn ɛne yɛyɛ nnipa a wɔwu a yɛkɔtono atwene yɛkɔsie no no ne ho ɛwɔ mfasoɔ kyɛn nnipa a wɔte ase Wate aseɛ? Yesu se baabi afunu wɔ no, ɛhɔ na mpɛtɛ boɔboɔ mo ano. Ɛnnɛ, Ghanafoɔ reyɛ adane mpɛtɛ. Yɛreyɛ ayɛ mpɛtɛ, ɛfiri sɛ yɛn ani gye funu ho kyɛn nnipa. Ɛnnɛ, wowu a, amanfoɔ ani gye wo ho kyɛn sɛ wote ase. Wowu a, amanfoɔ ani gye wo ho kyɛn sɛ wote ase. Ɛnnɛ, obi tumi kɔgyina funu ho na watwa saa afi. Ɔkɔgyina funu ho na watwa saa afi. Wate aseɛ? Wokan Jeremia chapter 8 verse 3 a, Awurade se na abusua bɔne mu nka yɛ bɛka no wɔn bɛdɔ owu akyɛn nkwa. Ɛnɛ Ghanafoɔ ayɛ abɔnefoɔ. Abusua a ɛwɔ Ghana no mu bebree no ayɛ abusua bɔne. Emu nipa no dɔ owuo kyɛn nkwa. Nipa no te ase a yɛmmoa no. Yɛbɛma no abrɛ akɔpem sɛ ɔbɛwu. Wate aseɛ? Ɛnɛ banks a ɛwɔ Ghana nyinaa wopɛ sika de abɔ bra yɛma wo. Wo pɛ sika deɛ firi biribi ase a yɛn mfi wo da obi apɔn ho obi asua adwuma apɔn ho wɔ pɛ capital kakra bi mpo na nka ɔde abie shop na ɔno nso de abɔ bra nso obi amfi no bank bie ne hɔ ɛbɛma no bosea nso ma saa nipa no mu hɛ ma no mu na n'abusuafoɔ nkɔ bank den na yɛbɛma wɔn bosea ama wɔn de abɛyɛ nipa no ayie na ɔman bɛn ni ɔman bɛn ne ɛte mu yi Na sɛ Trump te America na ɔkasa Africa countries no yɛ shithole a yɛnte aseɛ. Wɔse yɛ shithole a yɛnte aseɛ ne sɛ ɔman yɛbɔ yɛ bra sei a ne sɛ obi kasa woyɛ shithole a nnipa no wobɛka sɛ ɔde du atam so duru baabi na ɔde nneɛma toto nneɛma ho a na deɛ nnipa no ɛka no ɛyɛ ayɛ nokorɛ. Wate aseɛ? Wɔ man a wosɔle a wote paste ɛto brush so bɛgyina abɔnten na watwitwiw se na wasɔle akɔ abɔnten akɔ ne Nneɛma funu, nneɛma bɔne, nneɛma a ɛho nhia na yɛspɛnde sika wɔ ho. Yɛsosɔ funu so, yɛyɛ funu te sɛ deɛ funu no wonhu Awurade Nyankopɔn hu Ghana mmɔbɔ. Nyankopɔn wɔnhu Ghana mmɔbɔ na Ghanafoɔ yɛyɛ aka akyi. Yɛyɛ aka akyi. Wate aseɛ? Nyankopɔn se ɛnɛ mma abusua bɔne mu nkaeɛ bɛka no. Wɔbɛdɔ owu akyɛ nkwa. Jeremia chapter 3 verse 8. Yesu se baabi a funu wɔ no, ɛhɔ na mpɛtɛ boɔboɔ mo ano. Wokan Luke 17:37 a, wate aseɛ. Ɛnɛ Ghanafoɔ mpɛ nokorɛ. Ghanafoɔ yɛyɛ nipa a yɛmpɛ nokorɛ. Ɛnɛ wote hɔ na sɛ mo abusua nipa nwu wɔ mu a, yɛse mo ani ntee, moyɛ kolo. Hwɛ Ghanafoɔ boys brɛbrɛ, hwɛ amanfoɔ brɛbrɛ wɔ Ghana. Hwɛ amanfoɔ brɛbrɛ wɔ Ghana obi obi wɔ hɔ nom a wɔnya even 500 cities kura mpo obɛtumi deɛ firi abrabɔ ase ɛnso obi amfiri ne da obi ama ne da ba ma nipa no mu hwɛ ɛhɔ na abɔ nsa abusua na abusua panyini wɔ mu abusua panyini atutu ntoma wei deɛ mede hyeɛ na awuo wɔbɛyɛ na adehye yie sɛ nipa no kɔ wu wɔ tamale na sɛ ofiri nkran korɔ mbɛfa kaa akɔfa no afiri tamale abɛsen akɔ nkran akɔyɛ na ayie Kaa koro a yɛde bɛkɔ akɔfa no afiri Tamale abɛsen akɔ Nkran no, ɛyɛ ahe? Saa sika no mpo, ebia onyae a anka ɔde firi abrabɔ ase nkoahu. Obi tumi yare, fever kwa tumi kye obi a yare a ɛkyee no no nka thousand cedis, ebetumi agye ne nkwa. Nanso yɛbɛhwɛ ama nipa no awu. Nipa no wu a, yetumi de kookofuo koraa kɔsi press kɔgye bosea bɛyɛ no ayie. Kɔgye bosea ɛbɛyɛ nipa no ayie. Na adɛn na nipa no te ase saa sika no, yɛamfa ma nipa no amma no amfa ammɔ bra? Ah, saa nneɛma a Ghanafoɔ ɛyɛ no, sɛbi nyansa bɛn ɛna ɛwɔ mu? Nyansa bɛn ɛna ɛwɔ mu? Ghanafoɔ mɔmɔ yɛ ne nte, mɔmɔ yɛ ne nte wɔ nneɛma bi ho, na yɛn nsan nkɔ yɛ akyi nkɔ fa tete atempɔn no so. Wate ase? Jeremiah chapter 6 verse 16, Nyankopɔn se yɛn nsan yɛ akyi. Yɛnsan yɛn akyi nkɔfa tete atempɔn no so, baabi a ɔkwan pa no wɔ. Ɛnyɛ saa a, yɛbɛbrɛ saa ara. Woate aseɛ? Yɛansan yɛn akyi ankɔfa tete atempɔn no so deɛ a, yɛbɛsi ntwɛtwɛdeɛ saa, yɛbɛsi apene saa ara, ɛfiri sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ ɔman no mu no, ɛduru baabi a na ayɛ tan. Ɛduru baabi a na ayɛ tan sɛ yɛtumi spɛnde twenty five thousand dollars de yɛ nipa baako ayie. Abrɛ abusua korɔ no ara mu, amanfoɔ ti mu wɔbrɛ. Amanfoɔ te abusua no mu a wɔn brɛ. Hwɛ ɛbɔ ne ayie sika a amanfoɔ kɔ yiiɛ. Hwɛ sika a amanfoɔ kɔ yiiɛ. Hwɛ sika a amanfoɔ kɔ yiiɛ. Almost 250,000 cedis. 250,000 cedis. Sika a amanfoɔ ɛno koraa yɛ wɔn a nnipa kakra bi na wɔn deɛ ɛbaa abɔnten no no. Wate aseɛ? Company baako tumi kɔyi 50,000. 50,000. Kɔmfoanɔkye na mmaa kɔ awoɔ so a wɔn nnya baabi mpo nna. Mmaa wo a wɔn deda fam. Wɔn wo a wɔn deda fam. Adeɛ a ɛde mmaa wo a ɛde nkwadaa to mu mpo kɔmfoanɔkye na ebi nni hɔ. Wate aseɛ? Ghana sɛbe toilet toilet mpo a amanfoɔ bɛne so mpo. Ghana wokɔ nkuro bebree so a wokɔ nkuro bebree so a abɔnten gutter mu na amanfoɔ ne. Nso yɛ spend sika de yɛ nneɛma bɔne nneɛma ɛho nhia. Adɛn na companies no monkɔsisi toilet na montwerɛtwerɛ mo din ho ne nyinaa nkanyɛ advert no bia nkanyɛ advert no bia mobɔ ka de yɛ nneɛma hunu nipa ne te ase obi amfii no wɔwu a ɛna mobɔ ne ho ka nipa no wu a ɛna mobɔ ne ho ka ghanafoɔ ada ne mpɛtɛ Yɛsosɔ funu so baabi a funu wɔ no a hɔ ne yɛn nyinaa kɔ. Obi wɔ hɔ a yie a yɛmfrɛ no ɛna ɔdi akyiri. Ayie a yɛmfrɛ no ayie a ɛnyɛ no ayie ɔbɛkɔ. Baabi a ayie no wɔ biara ɔbɛdi akyiri akɔ. Nso ebi a ne ba sukuu fees kuro ntumi ntua. Ne ba sukuu mpaboa atete, ne sukuu ataadeɛ atete. Nso ayie bɔ ɔbɛnya sika akɔtwa ntoma. Na woyɛ nipa wote se a woyɛ nyansani. Wo nyansa wɔn? Wo nyansa wɔn? Gyene, Bible se Awurade asɛm na wɔapoe. Nyansa bɛn na wɔwɔ? Yɛapo Nyankopɔn asɛm nti ama yɛn nyansa, yɛn ani afira wɔ biribi a ɛnyɛ biara ho. Wate aseɛ? Nneɛma funu ne yɛspendi sika wɔ ho. Nneɛma funu ne yɛspendi sika wɔ ho. Ayie ne yɛbɔ ho ka. Hwɛ sɛdeɛ yɛsi bɔ ayie ho ka wɔ Ghana. Yɛbɔ ayie ho ka wɔ Ghana. Nanso nneɛma nketenkete nketenkete wɔ hɔ a anka yɛyɛɛ so bɛba mfaso ama ɔman no, ɛnde yɛmfa yɛn sika nkɔhyɛ mu nkɔyɛ da. Amanfo gu Ghana tete abɔnten a wɔn wɔn wɔ talent anka yɛboa wɔn a wɔbɛtumi wɔn nso bɛba mfaso ama ɔman no, nanso yɛmfii wɔn. Wɔn wu wie a, ansa ne abɛn nhwehwɛ animu, nhwehwɛ animu, hypocrisy. Wate aseɛ? Ghanafoɔ momma yɛnsesa na Nyankopɔn bɛhyira yɛn, sɛ yɛsesa a Nyankopɔn wɔbɛhyira yɛn. Nyankopɔn nhyira wo na ɔmfa n'adom no nyɛ dɛn ɛnom wo. Wo nsa ka video anaasɛ audio a, bɔ mmɔden na share ma obiara na obiara nso ntie bi. Facebook, WhatsApp, baabiara, share ma obiara na obiara ntie bi. Biribi kye w'adwene nso a, wobɛtumi asɛnde message na wabisa. Wate aseɛ, WhatsApp number no yɛ 0039 0039 35 10 35 10 34 Double two zero eight Biribi a ɛkye w'adwene bia yɛsua adeɛ nti sɛ wo pɛ sɛ wobisa biribi a ɛnyɛ atɛm didie so ate aseɛ Ghana foɔ yɛ nipa a sɛbi yɛn pɛ nokorɛ wo ka nokorɛ a obi tumi fa telephone no wafrɛ wo na odudu atɛm kwa because wo ka nokorɛ nti yɛn nyinaa nka yɛhu nokorɛ ne yɛdi akyire a nka ɛbɛboa yɛn yɛn man no nka ɛso bɛba mfasoɔ Ɔman nneyɛeɛ ye ma yɛn nyinaa, mom yɛnhwehwɛ nokorɛ ni ani akyire na ɛbɛboa yɛn, wate aseɛ? Nyankopɔn nhyira wo sɛ wo nsa kaa message no, wan delete no wa share, share ma obiara ntie bi, wobɛtumi nso a follow wɔ Facebook, wate aseɛ? Wobɛtumi a follow ɛwɔ Facebook, Facebook page no nso yɛ Bɔbra Pa, wobɛtumi a follow, anaasɛ wobɛtumi a follow me ankasa wɔ Facebook, anaasɛ yɛfrɛ no sɛ YouTube, wobɛtumi a subscribe nso to me YouTube channel no, Ɛyɛ bɔ bɔ bra pa TV. Wate aseɛ nyankopɔn nhyira wo na ɔnka ho nyame nte n'anim nkyerɛ wo na ɔma deɛ woyɛ nyinaa ɛnyɛ yie nyankopɔn ma yɛhu nokorɛ no na yɛni akyire sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn ho bɛtɔ yɛ wɔ asase so na ɔba nso a yɛsan nya nkwa wɔ n'anim ɔnhyira yɛn na ɔnom yɛn n'adom nti amen.